Kyivde Yalta Avropa strategiyasınıñ on beşinci forumı devam etmekte. Dünyanıñ yigirmi sekiz memleketinde yarım biñden ziyade siyasetçiler, diplomatlar, iş adamları, cemaat faalleri ve ekspertler iştirak ete. Bu sene esas mesele memleket içün yañı telükelearnıñ aqibetleri ve bunıñ ile Ukraina öz inkişaf yolunda rast ketirgen meseleler. Bu suallerge cevaplarnı forum maruzacıları ve iştirakçileri birlikte qıdıracaq. Ukraina NATOğa boş ellerinen degil de, bağışlamağa özüni Rusiye tecavuzından qorçalamaq ve cevap bermek bilgen qıtanıñ eñ küçlü ordularından birisini teklif etip kirmege istey. Bunı Ukraina prezidenti konferentsiyaniñ birinci künüñ programmasını açqanda bildirdi, ATO ve Avropa Birliginde Ukraina azalığı qarşılıqlı olğanını qayd etti. Çünki bağlaşım Ukrainağa kerçekten de tesirli telükesizlik kefaletlerini berecek, Ukraina ise yañı ordusınen NATOnıñ şarq qısmını ciddiy şekilde pekitecek. Bunıñ ile kelecek afta parlament Anayasağa Ukrainanıñ NATO ve Avropa Birliginen bütünleşüvinde ıntıluvını qayd etken yañı deñişmelerge qol tutacağında öz eminligini bildirdi.
Anayasada NATOğa kiriş yolumıznı kirsetmek teşebbüs, bu niyetlerniñ qatiyliginiñ yalıñız topluqqa köstermek degildir. Bu yalıñız Moskvağa sağlıqnen qalıñız demek içün degil. Saqlıqnen qal, şefqatlı Mişa, öz tılsımlı dağına qayt! Bugün ile bu Ğarp ortaqlarımızğa işvarettir. Siz bizge endi defalarca qapularıñız açıq olğanı aqqında aytqan ediñiz. Bunen mıtlaq faylanacamız ve mıtlaq Avropa halqlarınıñ büyük ailesinde qaytarmız. Donbasstaki vaziyet, Minsk añlaşmalarınıñ eda etilüvini ve Rusiyege qarşı sanktsiyalar siyasetini, Kyivde körüşüv vaqtında Ukraina prezidenti Petro Poroşenko ve Ukraina meselelerinde ABDniñ mahsus temsilcisi Kurt Volker muzakere etti. Devlet başı Amerika tarafına ukrain ordusınıñ mudafaa qabiliyetiniñ pekitilüvinde teşekkür bildirdi ve telükesizlik ve mudafaa saasında yaqın işbirlikniñ devamınıñ müimligini qayd etti. Bunıñ ile Poroşenko ve Volker energetik telükesizligi suallerini muzakere etti, şu cümleden Rusiyenen Baltıq deñiziniñ tübü boyu Almaniyağa Şimaliy aqım ekinci leyhasınıñ quruluvı. SpaceX şirketi Aynı aylanıp, uçacaq birinci kosmos turistini seçip aldı. Kim seyaatqa çıqacaq ve ne içün aynı bu adam sentâbrniñ on yedisinde, bazar ertesi künü belli olacaq. Bunıñ aqqında şirketniñ Twitter saifesinde yazıla, Turist kosmosqa Big Foelkan raket kosmos gemisinde ketecek Ayğa kosmos turistlerini yollamaq planları aqqında SpaceX şirketi eki biñ on yedi senesiniñ başında bildirgen edi. O vaqıt uçuş içün para bergen eki adamnı yollamağa istey ediler. Bir afta devam etecek ilk seyaatni eki biñ on sekiz senesiniñ soñuna planlaştırıla edi. Soñra ise malüm oldı ki, kosmos gemisiniñ uçurıluvı eñ azı eki biñ on doquz senesiniñ ortasına qadar qaldırılacaq. Ay, insan ayağı basqan yekâne astronomik obyekttir. Soñ kerek Ayğa biñ doquz yüz yetmiş eki senesi Apollon on yedinci missiyasınıñ çerçevesinde amerikalılar çıqqan edi. Şimaliy Karolinada yüz elli biñ ev elektriksiz qaldı. Bu eletniñ yalı boyundaki şeerlerni Suva bastı, bu cuma aqşamı künü gece Birleşken Devletleriniñ Şarq yalısına barıp yetken Florens furtunasınıñ astında qalğan birinci şeerler. Biñ üç yüz uçuşlar olmadı, yedi biñ adam sağınıqlarda yerleşti. Milliy meteorologik hızmetleri furtuna birinci basamaqqa tüşkenini, amma alâ da özünen telüke ketire. Şarq yalısında küçlü yağmurlar da cuma ve cumartesi künleri olacaq. Sinoptiklerniñ şirketi fikrince, eñ çoq zarar Şimal ve Cenüp Karolina körecek. O yerlerde ve daa Virciniya ve Jorciyada fevqulâde vaziyet ilân etildi. Yalı boyunda yaşağan sakinlerni akimiyet tahliye etilmek çağıra.
Bizde yer yılışmasılar ve yedi düymege barğan yağmular ola bile. Onıñ içün bu fortuna tek yalı boyu içün degil de, amma eyalet içün de telükeli. Fortuna eki kün devam etecek, bu sebepten sabırlı olmaq kerekmiz. Bu yerler tropik fortunağa deñişken soñ, Qurtarıcılar içün siziñ qurtarma haman imkânsız olacaq. Olar da territoriyanı terk etmege mecbur olacaq, çünki o yerde qalmaq telükeli olacaq. Onıñ içün, eger siz alâ daa telüke mıntaqalarında olsañız, bu yerlerni terk etmege vaqıt keldi.
Amerikanıñ Massaçusets eyaletinde patlavlar neticesinde bir adam Elâk oldı, yigirmi beşi yaralandı. Bostondan şimalge taba üç şeerde bir qaç saat içinde eñ azı yigirmi maşna yandı, sekiz biñ adam evsiz qaldı. Patlavlarnıñ sebebi, gaznıñ qaçuvı, bunı Reuters agentligi yerli akimiyetlerge aytıp, haber ete. Patlavlar olğan episi yerlerge gaznı bir şirket teslim ete. Bu patlavlar başlanmazdan biraz evel hattılarda problemalar aqqında bildirgen Kolumbiagaz şirketi, vaqalar olğan yerlerde qurtarıcılar ve yanğın söndürüciler çalışmaqta. Polis yetmiş patlav aqqında haber ete, gaznıñ qaçuv sebeplerini FBR ögrene. Milovoye vaziyeti aqqında mühbirimiz Mavile Yagyayeva tarif etecek. Ukrain Miloy ve Rusiye Çertkoy qasabalarını bölgen Drujba Narodev soqağında Rusiye sıñırcıları qoranı çekip qoya. Endiden bir-birine musafirlikke barmaq içün adamlar halqara ya da yerli kiriş-çıqış noqtasından keçmek kerek. Rusiye çıqıp qoyğan Quranı Baydıq qorantası öz penceresinden köre. Soqaqnıñ o bir tarafında, üç kilometr uzaqlığında, Zinaidınıñ eki doğmuş tatası yaşay, endi den tek telefon vastası ile qonuşalar. Nasılsıñ, sağındıñmı? Men de seni sığınam. Küreşerik. Bu vaqia er bir qorantağa tesir etti, er kes bunı begenmey. Olar mında kolbas almaq kele ediler, kerekli şeyler satın almaq içün kele ediler. Bizde lezetlice. Quranıñ peyda oluvınen Rusiye Çerkova qasabasınıñ sakinleri de memnün degil. Bizim küçük balalarımız bar, talebeler olar, bundan ğayrı, balalar bala bağçasına qatnaylar. Nasıl, endi qoradan tırmaşmaqmı? Ne yapsınlar? Beton plâkları ukrain Miloveden ukrain Zorenivkağa qadar yolnı qapattı, endi bu yol boyu yürüv yasaq, yolnıñ dört kilometr mesafesi Rusiye territoriyası.
Bu yol boyu keçmege istegen Ukraina vatandaşları Rusiye Federatsiyasınıñ sıñvırcılarınen toqtatılacaqtır, olarğa qarşı munasip sanktsiyalar qullana bile. Milovıy ukrain kiriş-çıqış noqtası territoriyanıñ terenligine yigirmi metr avuştırıldı.
Mında hızmet etken sıñırcılarnı ve nezaret hızmetlerini telükeden qorçalamaq içün bu kiriş-çıqış noqtanı daba terenlice deñiştirmege qarar alındı. Yañı yerde sıñırcılar nezaretkeçirüv ameliyatlarını yapmağa endi başladı. Anastasiya Volkova, Aleksandr Lahtin, Lugansk vilâyeti, UATV.
Ürmetli seyirciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi, daa da çoq haberlerni sizler UATV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız!